Uriyo nade jokanyanam? Warokou kendo e chenro machielo mar Magenga. Magenga ka donge ing'ene kuma goyi mbak luo, bakni te obed mag siasa, mag biashara, mag ang'o. Kapok wadhi mbele wakwayi ni kapok isubscribe, please subscribe. Kisubscribe eka wayude gimoro matin, eka wadonde. Eh, kidieny ma kawuononi wadwa go mbaka. mbaka e wi siasa gi, gi, gi ohala business nitie kaka eh, area wa koni oko ong'ewa nok watimo ohala maber ahinya nitie attitude wa gi spirit wa mar ohala to obedo related gi political stand wa emomiyo kawuono wan gi wende stage, eh, eh, studio kae ma jalony e weche siasa gi weche ohala Uh, arwaki full real ni jokanya namba erokamano robi yes.
iluonga ni emmanuel opio uh, i run kambi miluongo ni queen limited yes. matimo consultancy e weche entrepreneurship art culture gi heritage gi mamoko yeah. mantie badhe um, yes koro in ma koro ipanga ni jakanyo gwar
jaluo ng'ere kafune jaluo an an an odongo robi wuod karo awuod imbo ka jaimbo ah. awuod imbo ah. nyamonye oyele bich an an jaseme Ah, ah. Seme Kadenga. Jo, jo Seme Joe Maria. Ah, ah. Eh, Seme, Seme Senja was even in the last few months.
kikwadhiko
what would you like to take for lunch kwa tie koshoni osekwe osekwe koro emmanuel yes mm.
ija wahala kisumo ka yes mm. janon siasa be ma kisumo ka yes koro eh, oganda wa kaka joluo mm. Oh, chon aparo kapok ne before 2000 and post election ma 2007 yes. kani wuotho kato
kadho dukni abich mopong' mm -hmm. to possibility ni adek gin mago kuche ne yot sile yes. mm. nyaka i gweng'wa i dala ne wan an kamoro nowele bicha i gweng' iyudo ka gokinyi mm. jok makelo mauso gimoko gin okuche yes. mm. Faveral Langtime wan ok wasebet joma timo ohala no nonyuolwa joma riek to chal ne riekowa ni mm. watiyogo ni ndiko wago gi jomoko. True. Mm. Iparo ni ang'o momiyo e, from your observation. Yes.
Ang'o ang'o momiyo wachopo kanyo? Ang'o momiyo wa wa okwa okwa tegene ohala To dibed ni en, en political stand kose en culture?
Gina nya duoko e yore ariyo. Yes.
I think number one en ni wan kaka joluo. Mm -hmm. For a long time wan joma nokawa ni wan joma riek. Yes.
Manyiso kata wan kadongo. Mm. Ninyisa ni som odhi ondi. Ondiki. To mago millennials. Yes.
wuonewa be ninyisoga ni somuru nikech there was a diere mane wuonewa wuonewa dongo opportunities ne ng'eny mag ndik, ndiko ji e sirikal kapa ni we were preparing to build a country koro opportunities mag gero piny ne ng'eny in the 90s philosophy be was the same ni koro ji osom mondo odhi ondik jok ma dhi Yudo tich maber. oh, yud tich maber so gini ng'e ni obede e ngima wan kaka wan joluo nikech wan nonyuolwa jomariek Jomariek. jomariek Yes. ma koketi e e serikal kumoro tinya bedo technocrat kumoro by the time ne wabiro mwafwenyo wach biashara jokocha nosefwenyo gino chon kabisa mano number one mm. number two ne waonge capital mm. gimoro niluongo ni capital ing'eni yes. siasa machon mm. nobedo guided mm. nitie regions mane bedo sidelines mm. depending gi kaka siasa yeah. ne dhi mm. so at that particular time ibiro yudo ni wan kaka joluo nikech ng'enyne ne wan e opposition mm. uh, ng'enyne wuon wuon raila ma mm. sani onindo ne en opposition mm. so manyiso niya nopingo serikal mm. to chon siasa machon en niya kok in e serikal to gik mag gik serikal ok dhi e region ni mm. so for a long time we suffered because of that

You understand so anafil ni gigi wachako timo mana bang devolution mm. ne wachako gi diere multipartism matin matin, matin. but tok devolution mm. ema koro joluo ochako fwenyo ni ah, kare biashara ni inya tim like kata king'iyo region mm. compare gi time before devolution mm. devolution sani okonyowa wan joluo yeah. at least inya neno ka joluo timo biashara like inya wuotho ka tiyudo jaluo gi hardware choncha ni iwuotho ka to mwindi ema nigi hardware mm. iwuotho kacha to abando ema nigi hardware iwuotho ka to ng'at moro ma jo kocha ema nigi gigi ineno so for sani mm. the opportunity ma devolution okelo mm. enormous okonyowa kabisa so ineno emomiyo ka change no nitie yes. but pok wachopo kanyo pod wan mabor pok wachopo kuma jok osechopo nikech mm. jokocha to noseloso system be mino ka giywak sani mm. mm eh? yes.
eh? you know, ni, gineno kuwa chiew eh, to ok ber nigi eh, to gine be koa iketo e mesa mm. to be lit negi be matin nikech yes. chiemo en adi achiel achiel mm. chiemo mane ichamo ng'ato achiel mm. koro kopogne ji ang'wen ji abich moko mm. eh, ing'e ni nyaka iywagi e gima timogi nikech uh, Uh, unconfirmed uh, reports wacho ni chon after, after independence yes. nintie loans mane government miyo jo central ma ok giduok grants very, actually very true to mago ng'en gima nuko winji to ng'en wan wadongo yes. kwanza uh, dealing millennial, an millennial kaini yes nwadongo ka ji noluoro loan kabisa ji yeah. no nen gi mentality ni kikawo loan tibiro pay yes. onge ng'ama nigi mental nikech ng'eny jo ohala mineno dongo gi they depend on loan yes onge ng'ama ne timono kata sensitization nonego ukaw loan an mana Raila Odinga ne mana kwongo winjo mm. kane yawo kambi maloso mattress but kikalo Nyamasaria ka Tafo uh-uh. iluongo ok en Tafo Tafo eh, Tafo maro ma blue mobuk ma blue ni manyien yes I think it's Tafo eh. comme ça eh, kane yawe yes. gin partnership mag mag mag way ndimo kuma ojende ojende yes, auchiel okay. and raila was the uh, guest of honor yes. and i happened to be there yes. chieng' ne nawinjo ka raila chung' to nowacho ni joluo gik moko ariyo mm. no hala dwaro partnership yes. wahero wahero gik ma ng'ato dwa no yom Wan kende. owuon, yes. Eh, mano be one of the thing wadwa no discuss ka Yes. secondly nowacho ni wa- oganda wa oseluoro loan yes kata nyithindo maneno yaw gigi nokawo mana loan yes koro ber ohala en mana loan loan no kikawo bo wacho nyaka kaka ken wuon gi nokawo loan ka gero ga ang'o ang'o but you see Yes.
odongo ing'eyo onego wawach gigi gi adieri be yes, matin yes.
ok inyal bukri kawo loan Mm. ka terms mag loan go ing'e ang'eya maber Yes. ok inyal ok inyal manage. Mm, chal ka gima sani kenya mm, e gima apa ni uh, ker maruto ne temo wacho yes ni ni africa mm. kaka olon oko mm. nikech you see in a larger perspective mm. sama africans african countries kawo loan oko mm. interest michajogi ichajogi double digits. double digits yes to ka gi wazunge kawo loan yes. oko uh. timiyogi single digits yes. you see already wakune platform onge level playing ground yeah. uh. same thing gi kenya ka yes. sama wan kaka onagi mm. wadwa dhi kawo loan mm terms gi are they favorable you see ok ni kaw loan rach tiparo ni terms mimiwa sama kidhi e bank sani yes wawuoye Sani- sa- sani- wawuoye sani sani and ma standardized Eh, Sani and standardized. sani, eh. but kata ka en standardized kata kaka ng'ama timo biashara nyaka ing'i gima idwa timo Yes. sama idwa dhi kaw loan Mm, loan to ber ok anyalo wacho ni loan rach mm. ineno then nitie kuma ikawe loan mm. nitie microfinance institution mm. ma legitimate mm. nitie banks banks eh? mm. mantie sani gi mm. Uh, manigi standard rates mm. nitie gi nitie kaka gi ipango gi inyiso gi ni ok inya kalo ka yes. to ok inya kalo ka kalo then nitie shylogs gi moko ma mm. piny ka mm. magi to koro kik item nikech magi to mag dhier gi microfinance moko moko mako biro to tingo nyaka dhako eh. sama gibiro bandi to gitimo nyaka gitingo nyaka dhako nyaka nyaka paka ma giyudo e ot moro ne en ga kanya moro ne en ga bute akabiro go nyinge but patel sky ma sama gibiro sama ibiro sama ibiro howi mondo ikaw loan tioro yes. jiri mabeyo mabunjo kodi kabisa yes. yes. bikaw loan yes. to ka chieng' gi ochopo ne gin kaka mae kaka ne gibandhoga ji yes. Mokwongo ioro ng'ato, ioro Emmanuel morwakre maber. Yes. To wuoyo kodi. Mar ariyo Emmanuel biro yes. gi yawuoyi moko ma yawuoyi mno ikanania, yawuoyi moko to yes. giwuo. Yeah, yeah. Gin gichung' achung'a kama. Yeah. Intimidation. King'e ng'ani ma wuoyo kodi gin giling' aling'a. King'eyo gi idhi manya manya idhi holo pesa kendo kama origo. Yeah. To mar adek koro ng'en ng'ani ok duog. Koro yawuoyi ma biro mopong' ka. Yeah. Koro gin ma giduogo koro auchiel to giting'o gimoro amora ma gimoro amora. Mani iluongo ni money trap. yes mano gero mani trap Eh. so as a businessman ng'ama ni- odich gi timo ohala Mm. manya kelo dongruok jen ogo negi avoid ineno but unaona wan kaka joluo mm. uh, onego bed niya nitie gima iwacho maber kacha e wach partnership yes mm? mm. kanye ma pod wa, wareme matin yes kabisa kabisa wakia kaka wanya partner together mondo wager gikwa mm. you understand mm. neno gik moko kaka maybe jok nitie elitist mosefwenyo matimo gigo yes eh? mm.
but general population mar onagi yes eh?
mm. pod kia ber partnership ng'ato dwa nen muwuog yes eh, wan gi mor moro ni kabiro tagonyo ji yes yes and you see kubiro kumoro achiel to yot mondo ukaw loan yes eh? yeah.
mondo uchule mm. it's very easy nikech mm. koro ka robi dong timo gike, mm. gike moko konyo an be atimo gike moko konyo mm. boy moro be timo gire moro kanyo mako moro timo then obiro kumoro achiel chulo loan ok nyal tamowa yes. kodwa timo gimoro ni mm. achiel but still e philosophy mar kawo loan mm. eh? philosophy mar partnership mm. we must understand one thing niya e partnership ka nitie gik moko ma wan kaka joluo onego wachak bedo go mm. akia ni winja kabisa this is very important mm. number one mm. we need to have banks yes ng'at achiel kende manosetemo yawo bank kae the late dalmas otieno to what happened kende what happened i don't know whether to political but it will yani otemo wacho ni wan gi joma nyayo bank to onego wachak yes. onego wachak paro kama yes we need to have banks, banks. yes

equity bank masani loan ji pesa left right and center nyaka east africa how did it start it started just from a small group mm. mag joka mm. Maoneni, ah, no we can come together and start this thing start loaning out our people kamano kamano number two na wachako maber gi circles Mm. unaona mm. but you see circles also ni operate mana a certain realm Yeah, uh, eh? and odwaro membership ineno mm. kok in member to koro ki benefit but we should surpass that onego wakal mano ineno so number one we need banks ineno mm. supply chain mar okay i don't mean another example yes. wan ka konagi mm. most counties ma wantieregi watimo subsistence farming mm. eh? mm. apart from niang yes.
grais grais nyisa any other commercial product mwagolo in bulk onge eh? wan wapuro mna wapuro oduma mwachamo yes. mabok nyak kata tere a quarter of the year yes to rice a rice achiel ni ben ibro winjo ni daka machielo ose collapse yes. then ichiere yes.
haya niang' be ma asewaluongo ni yes.
kembe adim oselwar yes.
ineno so number one we need to work on our economic mm. plan kaka onagi yes. ineno magi emomiyo wan iluongo ni pesa wadonjo to a yes. the same same thing uh, before i forget mana kama iwacho kar agriculture kanyo no yeah. i was nawinjo na former mp ma lego ka osebedo ka advocate for for uh, farming yes. ng'e ni wadongo gi mentality moro ni wan korwa koni ni wachonoga nyaka ni dher dume ok nyal yes. ng'e uh, mago wa political yes. jojo an opidho kofi dala ne alego mm. to it was advocating in fact en kata mana niang' miluongo miwacho no wacho ni mago poverty crops nikech yes. kumipidhe niang' minyalo lose 100000 yes. coffee can give you 10 million very true to no wuondwa ni to en gi en gi coffee ma gise research ni dongo nyaka korwa kuja eh, to, to ni ankaw 3 years actually nyocha nyocha uh, conference mane mm. mane sia china room kod gi mane okethre ka ka chieng mane ja ja komo nindo mm. and i even talk to them one on one mago gik monego jo onego ng'e mm. onego wang'e ni pesa ni mm. Nwawe nyaka nam nam mama running in for a long time yes. nwawe kuria chi mne losega yes. pesa gi wayinde yes wan wan neo mar lo yes. koro mentality no ipa nango monego watim mondo wang'e ni namni kwa, kwa investie to wanyalo yudo pesa lowo kae kwa investie wawe ng'iyo pur mar, mar oduma ni ipuro chwiri gopon ma be ok chieg yes. onego wamany gima timre korwa mondo wadog bak gis pesa to nitie problem wa dhie leadership mm. adwa duoki yes. chien matin eh, eh. problem wachao gi leadership mm. because you see um, number one mm. i'm sad to say yes but our council of elders yes. kaka joluo yeah

Gin Kaka tiyo to gin odak. ceremonial. yes yeah. they do not assist us in wisdom gi no Yes. ok gikonyowa Wan Nikech waneno gisene- gimana events, Yeah.
events, in fact, uh, ka onge events to kinge kata gin tiyo. yes nikech gin gin ema onego bed ni ginyisowa niya Yes. ndalo ma kama kama Yeah. ne watemo achiel ariyo adek Yes. to mano nok oti Mm. eh? sani piny oselony gi new in, incoming information ma wan go sani gi kutemo 1 2 3 fi- waparo ni nyalo tiyo kaka onagi to gigo nya konyowa Yes, nikech mano number one. Iparo ni iparo ni research ila mane weya otimo bofwenyo ni kofi nya puro kone. Yes. Iparo research no kapo ni Luo Council of Elder nigi communication moro ma rich or Luo. Yes. So it comes from them.
Ni jo yes. Luo wawa yes. dwaro ni sani wachak pu. Yes. Donge neno ka ji bro winjo mano. Very very important nikech you see that gives you structure. Yes. Ineno.
Mm. To mi structure nyaka grassroots. Yes. you understand mm.
to kin gi structure no yake grassroot nikech mm. nitie elders e grassroot mm. dong kata dalau wacho ni anga nita imbo imbo mm. dong dal imbo kocha nitie kor gi babo wenu eh. nitie elder moro kacha yes maki mapuro yes eh nyaka mm. kata sani mm. maki chako nono information ma ma en go mm. very rich very rich but you see he doesn't share that information with anybody mm.

our political leadership nikech mano ema iwero sani yes mano ema iwero sani Mm. and it has overtaken even uh, the role mane eh, council of elders ne yes timo exactly to ok onego bed kama mm. jogi onego bed abeda tugo ng'ato ka ng'ato onego tug e pawe pawe ineno ng'ani tugo koni to ng'ani tugo koni sama ng'ani ilemewa to ng'ani konyo sama ng'ani ilemewa to ng'ani konyo e kaka wabiro gero onagi so political leadership osekethonwa nikech you see they also do not give us direction mm -hmm. gimiyowa gin gidich mana gi direction mar siasa yes.
but direction mar economy yes. economy mar onagi mm. they don't give us yes. eh? mm. direction mar social social lifestyle wa mm. kuonde monego bedo warekebisha like mm. kaka sani i can give you an example baba nogolo directive mm. e wilne mm. ni ike in 72 hours yes.
wan ne wachiwoga seven days kata two weeks yes. ka no area ahinya inya miyi kata one month, one month. neno mm. do you know that in itself can create a social change yes. ne wanonagi mm. nikech you see budget mar funeral pek yes we have discussed it uh, podcast ni yeah budget no, for no reason it's, jibiro chemele for no reason it's heavy yeah in my burden yeah. to in mapon nyaka chami yes you see that is wrong yes so jogi political leadership gi our council mm. of elders mm. ni ker mm. eh mm. nikech onego bed ni nitie ng'at moro e wiye kanyo miluongo ni ker yes. eh mabede kom mar council of elders, uh, elders no yes. machiwo wisdom ne yes. eh ma ineno ker ni onego bed ni iyiero gi other elders yes. from across onego bed ni joimbo nigi elder gi yes. jogem nigi elder gi yes. ma giyiero to yeah. elder gi ni ema represent gi gi kamano kamano nyaka malo yes so there's a channel ma gima kero wacho kuja stream down to ng'al mane gwasi ndewa piny kuja yeah. so gima hinyo wan kaka joluo en gini mm. waonge structures eh, makelowa kumoro adi mm. gima wakelowa kumoro achiel en siasa to inono siasa ni yes. en siasa ma wago e one direction yes.
en siasa mana mar kom mamalo mm. presidency mm. but onego bed ni wago siasa mar kaka wachiemo kaka wadak mm. gi ngimawa to mano nyiso ni biashara wa kaduoki politics podi yes. nitie level mar politics moro ma wasebetie mako o- onego ji chako wuok e matin lakini pod oonge adwa mi example Yes.
Eh, ne nitie ga club moro but patel scan a pit stop I, I think I. I yes I- nolore sani oyaw club moro kanyo Mm, mm. diere moko uh, chaos mobiro ma last ne ne owang ne ji obiro bomuko pit stop no boturo turo Mm, mm. ting'e gimiyo nimuke Gechi nobedo associated gi Jalango niwacho akia kata neno confirm iwacho nen ma Jalango mm -hmm. by then Jalango ne bedo accused not the state house mm -hmm. to joluok ok associate gi state house state house ah. mm.
koro ema yadwa ni wawuo kar politics ahinya ne politics yes. Mm. manya miyo waketh wa, wa, wa gimondiko jowa ng'eny ji adi mane ginondiko ka many many, many, many. to kata kapo ne en ma jalang'o jalang'o ipa ne en, en wuodwa o invest gino to politics miyo waketho gir ailano mm. politics ailano influence mar politics no ema dwan wawuoye mondo wawuog kanyo wa separate investment wang'e gima konyowa wang'e gi wang'e kaka wanya, wanya, wanya express uh, angawa to wa safeguard so, our man, future mane old politics yes ineno mane old politics, old politics. ineno old politics ni adwa miyi another old politics mantiere nyaka sani mm. en politics mar kech yes eh? mm. uh, the kind of desperation ma onagi nigo mm. okay fine we are rich in resource in yes. terms of law ang'o gi gik moko. okwa utilize gi to but we don't utilize them yes but king'iyo in terms of upskilling mm. wan joluo mm. warie eh? but in terms of skills eh? pok wachopo kuma onego bed ni wachopo yes that is why ineno ka siasa wa mm. en, en rito aggressive en moro maduoko wachia yes. number one sama politician obiro kisumu mm. eh? mm. to en ok adwa luongo nying ng'ato mm. eh? tipo winjo ka yudhe wacho ni

this is bad politics very nikech
ka de bed ni in gi giri moro mitimo mm. di onge time mar timo gigi exactly ineno mm.
di onge time mar kata mar luwo jasisa gi ngwech ah. moro njo tho manyata waka ngech luwo jasisa bo lware gari bo lwar jasiasa kofwenyo ni in eh, itimo giki yes oboluongi mariek oluongi e meeting ofise eh, oli eh, oli mm. ni bwana dongo wardrobe ang'e ni dich mm. eh? eh. ang'e ni dich eh. ang'e ni duka ni nyaka yaw eh. but manye nafas moro friday yes for one hour asto conversation ebe dhi chakre ni bwana ineno duka ni mitimo ni eh. ere kaka wanya oh, mondo, eh, mondo, yes. yes lakini kalweti ni nono kalweti ni nono tobo mi 50 yes. tobo mi 100 eh, tungizi ndiwera bana ndiwera
to jok You see- momiyo 50 go emoyie nyaka nego ng'ato joma omi 50 go ema kethoga gik jigi gik jigi ok awach ni miyo ng'ato gimoro rach Yes. but kaka imiye koro all in all onego wa empower jowa mondo wabed gi we need we need to empower our Yes. people mondo ka ayudi e tiji ka campaign abiro e tiji pod aduogo e leadership Yes. koro aduogo kisumu town kae yes Research uh, wacho ni Kisumu town ka most of business gin mag kuonde tongona, kuonde raha, kuonde metho. Mm. Nyicha nyicha uh, koko moro dowuok online ka ni mm. nitie club moro idwa yaw Hippo Point ma en Nairobi. Mm.
Hippo eh, Point. Eh, nitie nitie club midwa yaw kanyo. Eh, Hippo Point kanyo. Eh.
Uh. Quiver I think.
But the question nene ni One, ang' miyo Kisumo kok ger e industry. Igero mna gik ma golo oko. Ok nikech watarre.
Ba. Wan kaka joluo, we are not serious. Iyudo ka...
Because, adwa miyi example. Yes. Wan gi lope. Yes. You cannot even compare us gi Kisii. Yes. Onge lope. Kionge lope.
Mm. Wan gi lope. What we are lacking in leadership. Mm.

unaona koro problem en mara as mutas an osepenja gino nyaka ikar tich mm. ni in tich madwa miyi ni in wuod nga you know mm. so that's why i'm telling you nia people who are threat to, to the system mm. ok dwa e gini people who believe that they can change this country, they can change our county. Mm. Are not needed in the system because you see, system nitie joma system ni miyo chiemo. Yes.
Ineno.
Mm. Status quo ma ineno ma nitiere ni mar kechni. Nitie joma benefit e kejni. Yes. To joma benefit e kejni. Gin josiasa. Yeah, ok dwa ni jok ma nyien odonje gini nikech ng'ama nyien kodonje gini yeah, bro duo gini bro duo pi nikech for for somebody like myself yeah. i would not condone uh, politics ma wagosani yes. ineno yeah. wasekele mo wasekele nyaka ochopo e devolution yeah. ma en gima ber yeah. ineno resources biro nyanza ineno mm. but the way mwatiyo gi resources sani wa celebrate how many years of devolution 2010 mm. from 2010 nyaka sani mano 15, 15 years, mano 15 years. Yeah.
Eh? Yeah. of devolution yeah. and we king'iyo strategically kaka joluo osedhi mm. in terms of gero biasharas gi pok wachopo kuma onego bed ni wachope sani nyisadhi bondo yeah. taonwa maduong' kucha tayudo ka yeah. uh, nitie supermarket mang'eny shops madongo dongo dongo gin Yes. mag oriachi Mhm. to ok ni jowa onge capital Mm. Ah, ah, moro moro nsa question myself though wad- ok wad oh, ng'ato ya- dwa yawo montezuna funeral home ka Yeah, I saw that.
it is even said Madhi- in nairobi Mm. most of jomahero class gi we- ma- maiti gin joluo matiende clients gin joluo But dengan adieri.
Tiparo ni iparo ni ang'o miyo onge jaluo ma nyaparo mondo yaw gini koni nyaka ng'ate ma bi yawe ka to wan gi joma nigi ability no. Politics wa. Politics wa. Let me ask you. Mm. Kata hospitals. Mm. Name for me two hospitals mag joluo. Eh, ang'e mna mar Oron. Aha. Uh -huh. Uh, eh, Getin. Okabidhi ahinya. Ah, name na two supermarkets. Sema wewe tukala kia kabisa. No, jaluo moro notemo yawo moro eh, nini ka eh, kondele ka Upmat. ne en upman Upmat opontie. sijui ka bado iko Eh ne no yawe ka gima seno tapan macho do. mantie Eh. makani pod nitie Eh. do you know the benefits of having such things Yes. e economy mamaru pesa duoge circulation nikech yes. in inja ka yes. ibro invest ka you will invest more money here yeah. but you see a lot of kuonde ma, ma wa spend our money kaka joluo mm. they are not ours yes. manyiso niya nitie jok ma nitie oko ma benefit
waketo nigi pesa yes. koa tuo to wamiyogi pesa yes. kwadwa nyiewo gi uso maboket to wamiyogi to pesa gi ng'enygi transport Transport ka yudo ka gache madongo uh, gin jo Kisii jo Kwa dwa travel to wamiyo jomoko pesa. Yes. So, to kini waonge jo jo wamanya invest gi. No, no, no. Gino no chanda for very kaka an ngina in, in film industry. Yes. For a very long time mm. ne waonge TV maber mar joluo. Yes. Mm. Nitie mno yaw to dhi olwar. Yes. Asto moro mane nitie ne sheki sheki. Mm, mm, mm. Manyar Ramogi took time kabisa. Ka, mm, mm. Before na Ramogi came. Mondo maki.

ma, ma, ko, ma genuine koro ma, radio mang'eyo ma kaka radio, radio eh? ma wan go eh, radio ma wan lakini tv ma mategno tv to onge go but you see we need to have such things mm. ineno nitie nitie level ma wasechopo ineno kaka sani iwawachoga ni wan joluo wan jonyadhi yes eh? mm. believe me you yes wan jonyadhi but we need to change unaona nyadhino be dwaro pesa pesa mm.
odwaro odwaro niya we put money mm. where we will reap more mane culture ma adwa no weyo briefly kapok watieko nikech iyudo yes. ka uh, jaluo ka nigi yes. dukane moro matin yes. to onya ndike ng'ato yeah. mobiro supervise mm. nikech mm. nyadhi yes. but iyudo ka jomoko kata oriachi kata okuche mm. en wuon en mene dukano mm, mm. nyaka dukani bi bed maduong' ma mm. ginene mm. eka ondike ji mm. koro nyadhino be miyo okwa kose an chieng' moro nadhi nyiepo kamoro to iyudo ka ol wuoche ka to ng'at wuon wuoche obet e gari boksi wi ok nya wil eh. apenjo bech wuoche ting'i sani ating'o wuoche tatero ni ng'acha mondo ineno nyadhino eh. Eh. iyudo kipenjo ng'ato ni wana long ni pesa di ni ogonin siling aluf ariyo to kinyise ni hey, to wan galu mia abich to same na weyi odok e simu lakini an nosegona kodroy 1700 street tomboya street yes. mukuyu to kuyu yes. janolowa yes. bakawo gino gi 350 yes. persuasion yani yes. koro yes. ineno ka culture wan mar nyadhino waweye wawe, wawe spreade wakete

Yes. Adwa adwa mulo two things in one. Art mm. and in the art industry yes. away from experience. Yes. Kichako from drama festivals. Yes. Mm. From grassroots to nationals. Kiyudo teams mayomboga nationals. Yeah.
Ibro yudo ka either gi gin mag joluo mm. kata western. Yes. Or kata ka gin mag jowa kata ibro yudo ka director kata writer makuno gin jowa. Yes. Which means ni wan gi talent kabisa. Yes. Sani kimiyo wang'i bi kwano the best artist mag musicians nyaka mago contemporary gi.
80 percent gin joluo yeah. but they have to move to Nairobi.
wan industry wa maneno mar acting ma joma kabisa kabisa gin joluo to ginya meke ka nyaka idhi Nairobi to joma ran kampuni man Nairobi go gin okuche maonge talent yeah.
football it's our thing yes. Gor no prove wachon kane bwana we can we can even Podo maintain nyaka sani. Podo maintain nyaka sani.
Mm. But I feel ni jog gigo kobed na chad. Uh, uh, what's the best approach mune go megi ma we don't have to move from Kisumu. One gi team wa Kisumu kama can represent the world. Na, talent wani. Talent wani jomoko misuse oko. So let me tell you why.
Yes. Let me tell you why you have to move to Nairobi. Yes.
En gima wase wuoye kagite. Mm. wan joluo waonge wan gi pesa yes. but wan gi pesa machamo mm. eh? daily living mm. mano e pesa ma wan go michamo like, timadho eh, 80 percent of us mm. en pesa michamo tima mm. timadho pesa mikawo nikech a few of us ema nigi pesa minya kete investment mm. you see mm. art dwaro investment yes

sani wan e eh, podcast mm. donge wan gi equipments mm. eh? tell me sani kok wachako bedo gi gigi yes. but you see joka nosechako bedo gi gigi chon chon chon chon sani ang'e ni in film, in film producer mm. eh? kidwaro equipment mar timo film proper Nairobi. film

mag ng'wejgo gi yes. ka imigole ji yes. our county governments should mm. realize ni wan gi very good artist gi very good footballers mm. so onego gibed it's not like they don't know they know they know in no road good will gi ma gionge go these people know yes these people know ni number 1 wan gi wan gi human resource yes. mag arts creative mm. generation mm. one go but you see they do not want to put energy and that's why i was telling you we need visionary leaders yes e luo land ka mondo we need to pick industries gi to wabil gi Yes. one step at a time Yes.
ineno kata ka en art kata ka en banking industry kata ka en uh, media industry kata ka en uh, because you cannot operate without them health industry Yes. uh, iluongo nango uh, supply chain we need to develop these industries ok inya develop industries gi without omwom yes ineno gimoro kaka mpira let's say ni now, okay sorry now mm.
sani wan gi devolution yes jogi nigi departments mm -hmm. uh, and this is why a governor we need a proper governor mm. for in 2027 we need a governor who understands ni okay fine uh, county onge pes mm. yeah? Eh? but a pes development gi moro matin no yes what can we do to number one attract investors yes. yeah? Eh?
Ti ok mana investors investors too. Investors manyalo put their money mm. nikech you see nitie locals you know, like Upmart. Let me give you an example. Yes. Upmart en gima osechako. Mm. Donge? Mm. Kan uh, governor sani, what would I be doing as a governor? Aromo gi ja Upmart, tanyiso ja Upmart, you know what? Eh? Wan gi fund wa moro matin. Yes. Eh? Mm.
Waneno ka formula ni mar chako Upmart ni

e gwengegi kata kidhi nyalenda ibo yudo jaluo moro nigi pharmacy moro matin you figure out how do i improve this mondo o employ other joluo mm. mondo from owuok from a small estate uh, pharmacy yes. or a small estate clinic to a now facility manya konyo ji ma mang'eny you move from there then nitie jok ma nigi small circles ma nigi systems ma osetiyo mm. so neno okay fine i see you operating a good circle here but can we move it into a bank mm. systems gi wakere books gi ting'i okay fine how do we improve this ketone sako kata another 10 million kata 50 million

employment moro be icreate ka mm. you don't need to wait mondo mwindi obi bi eh? mm. mondo kok upatna go mm. nikech you see en koloso pesano mm. a large chunk of that money goes back to their homes Ijaba.
yes so number one we need a change in leadership kabisa change in leadership ne mabro konyo nikech an I realize ni jok ma wan go gi gin jok ma gidwa mana gi took all politics Yes. we need new politics that will change this society change the way we live erokamano emanuel erokamano anto katiyo kan parting shot nani joka nyam nam ni en ni nyaka wachenji kaka wavot ji wawe vot ji ngeche gonya wadwaro Yes. visionary leadership wan gi a lot of possibility from talent farming wanya timo ang'o yeah. nyithiwa ok onego bed kotieko skul to dhi apiko to yeah. magi nyamna timre kwa yiero the right leadership mo believe in us yes. ok mo believe in party yes. ok mo believe in, in, in, in, in politics alone yes. no, to ochakre mana gi wan wawegi wabe nyaka wachenj attitude wa nyaka wang'e ni gik moko mniwachonwaga chon gik moko iwacho noga chon kopogre gi should research and find gik yes. ma gik ma wanya timo yes. pur mwanya puro hala mwanya timo ngeni robi yes. nitie gima giwacho ga like kata sani ki approach county mm. the first thing we ikelo ne county yangu yes eh? uh. i agree ni yes in kaka partner what uh. are you bringing on board uh. but gin be kaka county onego bed ni gipenjore niya

you will earn more you will collect more yes. that more you will collect you can again plow back yes. Eh, economy no to yeah. industries yeah akani winja awinji kabisa yeah.
winji kabisa wachu wachope gika ano kamba kani amete bwa bwa bwa wakalo nyaka but wa mbaka mago gi mbage mbaka makwago mos mos to at least jo wa bro bro ja ngeni kata ka ng'ato achiel ema owinji yes bochako change attitude ne kinye yudo ko ochako ochako puro kofi korgi yes to they influence ng'ato yes koro mane makelo wa giko chenro ma kawuono joka nyanam nyaka waromuru e kidieny machielo erouru kamano erokamano ruoth